Yo abusua ɛnra agya bibiw ankɔ ankwankɔda fie obi bebisa sɛ hwan ɛne agya abibiw ɛnra ɛwɔ ɛyɛ ante na ɔyere pa afutuo ɛso ɛna akɔda bi a wanya mfie 15 years abusua ɛde nakosɛm na wrɛhosɛm ntam kɛseɛ paa ɛbɛto ɛyɛ ante na anim na akɔda ne nsɛm a ɔka nyinaa ne sɛ ɛyɛ ɔaba Kumasi sɛ ɔreba abɛbɔ bra, na me no ara no a, mede blame no nyinaa no bɛma akwadaa no n'awofoɔ sɛ at the age of 15 motumi gyae akwadaa no sɛ ɔmmra Kumasi mmɛbɔ bra na mommɛhwehwɛ mo ba no. Na abusua, along the line a ɔbɛduru Kumasi no, ɛna ɔde ne ho ɛkɔbɔɔ ɛnamfoɔ bi a wɔkyerɛɛ no sɛ Kumasi deɛ wobɛ survive a ɛte sɛ wobɔ pireman. Pireman no deɛ ɛyɛ terms bi a wonam asafo market yɛwɔ bea bi a yɛato din sɛ bibi wonam hɔ deɛ a wɔn terms no no a obiara sɛ wohyia no na ɔka sɛ ɔbɔ pireman a na wonim deɛ ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ na abusua turu pireman no ana ɛyɛ agya abɛbio yi ne akwadaa yi ɛbɛnya encounter na wohwɛ agya bɛbi a ɔnim fie fifty plus na ɔne akwadaa a wanya mfie fifteen years ɛregoro ama nyinsɛn aba mu a na awerɛho na nnora wɔ Antena afuo so no, ɛyɛ Antena kyerɛ sɛ ɔyɛ baatan. Ɔgyinaa ne nan so ma wɔhwehwɛɛ Agya Abbey bio de no baa studio hɔ. Pakyɛ me ne papa bi na akɔnyin.
Na akwadaa nso yɛn na ne papa kɔnyin. Bɔ yɛn nkɔmmɔ ɛ, ɛba no sɛn?
Pakyɛ me firi me maame hɔ baeɛ no. Wo firi wo maame wɔ he? Ɛwɔ Sunyani.
Mibesii wɔ Rhesus na meretɔn aduane. Nna m'adamfo bi bɛka kyerɛ me sɛ aduane a yɛtɔn no, sika nnim, ntsi mombra na yɛmbɔ pireman. Nna me so minnyim pireman no ase. Nna ɔbae na ɔbɛkyerɛkyerɛɛ me dɛ pireman no ase, sɛ wo ne barimba kɔda a, na ɔama wo sika. Nna. Ɛno ne pireman no? Ɔkyerɛɛ me.
Nna ɔkyerɛkyerɛɛ me na me so. Ɔkyerɛɛ wo dɛn?
Ɔse me.
Ɔde kan maa me sika na mekɔgyee ntaabodan no bi sɛ menya bɛn? Ɔmaa me one point five. Sɛ kɔgye dan a wode bɛbɔ Premae.
Premae yɛde adeɛ.
Ɔse wo ne bɛrima kɔda a na wama wo sika. Nti ahyɛ wo? Kɔe. Nti wokɔ han dan mu one fifty Ghana wofiri Sunyani tɔɔn ɛrebɛbɔ Playman ɛwɔ Kumasi toa so ɛ. Nti wokɔ gyee dan no toa so ɔ ma me. Mekɔ gyee dan no na me nso me fa mmarima na me de wɔn kɔɔ hɔ. Wo fa mmarima no de wɔn kɔ saa dan kɔbɔ Playman no? Ɔkyɛ.
Yoo. Na me de wɔn kɔɔ hɔ. Ɛwɔ hɔ saa no na papa bi ɔne me ayɛ firi na ɔde too m'anim sɛ

Papa Olumai no wo hwɛ a wobɛtumi akukuru anaa ɛnde ɛnyɛ age na ɛde kukuru wo se ho Lisbeth mekasa ho Olumai no wotumi kukuru yi toa so ɛ ti wokɔgye hotel kwan na ɛkɔgye hotel no.
na yɛda yɛda so to a three times na me bɛka kyerɛ no sɛ menyem na condom na mede bɔ me ho ban ɔno deɛ ɔse wɔn use condom ɔyɛ panyin wɔn use condom na me bɛka kyerɛ no sɛ menyem na wagye atum sɛ nyinsɛn ne yɛ ne deɛ afei ɔmpɛ na meyɛ prema na me megye dan na metena menyɛ baabi nda mede da abɔntene Me nneɛma nso, maame bi wɔ yɛn hɔnom, ɔhwɛ tɔlɛt. Mede me nneɛma no asi ne nkyɛn. Mamfa abɛwia, mennya atadeɛ nhyɛ, na mededa abɔnten saa. Na wɔka kyerɛ no, na ɔkɔgye ntaabodan no. Nnansa yi ara na ɔkɔgyee ntaabodan no. Ntaabodan no a ɔkɔgyeeɛ nso, nsuo kura nsuo nko ara. Mentumi nda hɔ. N'anuanom kɔdaa hɔ. Mekɔdaa no na ɔde dua retaataa me sɛ mensɔre.
Ɔde dua retaataa wo? Aa, na ɔsan se.
Ɔde deɛn na ɛretaataa wo? Ɔde dua, ɔse mensɔre na ɔndi me. Aduane? Ɔse ɔpɛ sɛ ɔdi me. Ei, ei wiase. Me, meda, meda hɔ a ɔdi me a, ɔse ɔmpɛ no saa, mensɔre nkuntunu na ɔndi me. Me, anaa mensɔre ntenatena ne kɔte so mma no, na mese mentumi nyɛ.

A na ɔyere aka mu a hwɛ sei si hɔ ma mpaninfoɔ ɛtɔ nsuo drink na wɔn afo bus ɛkɔ nkran. Ti wannya obiara sɛ mama thank you wannya obiara sɛ sukɔ noma wei ɛgya baby o wannya obiara sɛ 15 years akɔda yi ɔna awo no ma ne age ne date of birth ɛda bɛyi nakora yi wo so wɔnyini. Onyini na wohwɛ na nka bɛma no sɛn? Agya wohwɛ na wobɛma no sɛn? Akora wɔ 15 ɛto mmra o sɛ wonim saa? Wonim saa sɛ akora a wɔnya 15 sɛ ɔte ase o sɛ wante ase o ɛto yɛ mmra sɛ yɛfa saa akwadaa no ne ne da.
Mofa akwadaa no mmra.
Akwadaa no adwuma a ɔyɛ no. N'adwuma bɛ adwuma bɛ na ɔyɛ. Ɔyɛ pɛrɛmɛ na ɔkyaagye. Yɛ maa mi si tire si yɛ. N'akɔkɔ panyin ɔkyaagye. Ɛgya mi ti o. Wo de ka gu mɛ ɔkyaagye to aso ɛ. Obi a wo yere afiri mu wo ne wo yere na anwo mma. Na nti wo ba panyin ɛwɔ ne akɔrɔ yɛ pɛ. Na wo wo ade a wo ba panyin kyɛn no na ɔto na donko. Ɛn wo last born no ɔne akora yi yɛ pɛ nti wo bɛ sɛe akora no agya sɛ wo deɛ wo wɔ bi ɔmo kora nyinyini kyɛn nti akora yi nnim suban anasɛ ɔnim nyansa na ɔte station hɔ no ɔkyagye a nti fifty Ghana nti wo wo ntu no afutu papa wo bɛ kɔ akɔ sɛe no so hwɛ wo nsa gold chain ɛda wo nsa ɛne akora yi na sɛe pio tɔ asene wei ɛna wo pɛ.

sɛ wo ne no tena ara two am toa so ɛ wo ne no wosɛ obi ba na woayɛ wo deɛ yie hmm moyɛ saa Ghana na ɛnkɔ so o wobɔ wo deɛ ho ban na woasɛ obi adeɛ eh wobɛyɛ dɛ na Ghana kɔ so na yɛtintim mmara sɛ yɛmmɔ mmɔfra yi ho ban
yɛtintim aban tintim mmara sɛ yɛmmɔ mmɔfra yi ho ban. Wɔde nkwadaa no nam mu sɛ kwabena mmoa. Mo mmom a mo se yɛmmɔ no, mo so ara mo mo wom na mo sɛe nkwadaa yi. Ɛɛ, gyae yɛ, toa so, nti wo deɛ woase no pɛ, ɛɛ, wo, ɔkyaagye, toa so, akwadaa no wɔ ha, nti mɛbusa no nea woka yi. Nti mede, wɔka kyerɛ me sɛ wɔnyɛ mo no, ɛna me faeɛ, na wɔn, wɔn nim sɛ ɛbɛyɛ me fɛre sɛ me ne akwadaa ketewa yɛ dɛn.

Wosɔre a na koto nsa no si nsuo no a worekɔtɔn no sɛ worekoto sɔre ne adeade no wo mfe koraa bɛyɛ dɛn? Ɛbɛyɛ wo ya nti ɛyɛ awia da. Oh my ba.
awia da nti sɛ woda awia no anwummerɛ anwummerɛ na ɔbɛtena ne ma no ho ayɛ dɛn? bɛkaa nti ɔbɛtena ho a akyɛlɛ ayɛ one hour ma ne kum si sɔre kɔda na mema tena ma deɛ ho ɛnɛ metena ho a two o'clock na meda ayɛ

Da no yɛkɔɔ dan mu, ɔse me nso wasɔ me sisi na ɔde akuntunu fam sɛ mensɔre nkuntunu na ɔndi me. Ɔse mesɔre ntenatena no kɔ te so ma me.
Maame,
ntwa nku. Ɔpɛ sisi Deɛ fua ni- no bi. Deɛ asɛm a wɔka no, ɛɛ, wɔdaa hɔ. Na meyɛ sɛ merekɔ ne hɔ. Merekɔ ne ho. Enti mefrɛɛ sɛ merekɔ ne ho no,

hwɛ. Because yɛama mmara no anyɛ adwuma mo bɛ sɛe nkwadaa no saa wo fa no simple ɛna wo sere na me kɔɔ no ho na ɔmmae mu ma ɔmmae mu na ɔka twom ɔnka ntwom sɛn wo tiri mu dwene nyinaa nti agya excuse my language wamfa wo nyansaa no antoto ho. Antsenatsena kɔ dɛn? Ah! Panyin no bisa no, Wo tsir mu dwuma nyina, nyansa dodow a wɔfa no asaase yi so, agya wo mfe yɛ sɛn?
Wo boa,
w'agya yɛnkyerɛ kor a, wo kyɛɛ no. Agya yɛnkyerɛ a ɔtse ha yi, wo kyɛɛ no. Ah, wo kyɛɛ no. Wobɛtse so.
Nyansa dodoɔ a wɔafa no asase yi so yi, wei na ade yɛe, ka twom, biam, kuntunu hɔ. At your age, wo da so redwene Tonga. Wo sɛn so ara na w'ani so akyi no na kundum, na afei wo nsa rewo so kyɛkyɛkyɛkyɛkyɛ, yɛtam wɔn ani gyii. Emergency foɔ na ahunu amane. Emergency foɔ na ahunu amane na safoɔ yi wo so sɛ kyɛkyɛkyɛkyɛkyɛ. At your age. At your age, woda so dwen kuntunowa na wo nan sensɛn hɔ na wobɔ pa, pa, pa wɔ akyire. At your age, wompɛ Adam and Eve nso, na nkoa da bɔkɔɔ wɔn mpa so. Wopɛ wheelbarrow, Ghana flag. At your age, airport, passport. Ah, wobɛma wo yere sɛ m'awerɛhow papa. Wo mma werɛ bɛho papa. W'abusua sɛm akora yi nyɛ minor na yɛbɔ ne ho ban na nka yɛde no to mu na w'ahwɛ papa yi a ɔtena hɔ a greater than ne lesser. Wode papa less than anaa papa greater than. Papa greater than. Papa greater than akora no nso yɛ ayi lesser. Ɔbaa less than. Bra sɛ greater than deɛ obiara yɛ bi wɔ school. Nti w'akɔ sɛ twa so nkɔbɔ ntwa so mie nti w'akɔ sɛ.

Si ne nofo ne ne koko so. Agya nyi gyina mu. M'ani abere paa.
Naomi, ka wo age kyerɛ no. Agya nyi gyina mu, nyi gyina mu. Adeɛ na ɔyɛ nyɛ ade pa na wagyegye adeɛ mu. Asɔ sɛ ase tiri fifiri sisi a wɔ m'anim.

Ne busuani bɛn na wonim a ɛyɛ wo yere? Ne busuani bɛn na wonim? Ne busuani bɛn na wone no?
Munyan saa o. Station ayifoɔ a mo mo mo gu munyan saa o.
Munyan saa o. Ebinom di wɔn ho ni. Mekae sɛ sɛ ebia na ɔwɔ adwase a na ɔnoa aduane na ne kunu yɛ adwuma wɔ VIP, ɔbɛtena ha abɔ n'aba so. Ebinom, nyɛ mo nyinaa, ebinom, baabiara mobɛdwo nso, mo nkwadaa ne mmerewa.
Baabiara na wɔadwo nso agu. Sɛ ka w'asɛm no yɛntie. Agya kasa no yɛntie. Maame, ɔpagya wo nan, kyerɛ, kyerɛ deɛ ɔyɛ wo no. Kyerɛ no deɛ siw koko. Toa so. Ɔpagya me nan na ɔde asi me nofaa no so, afei na ɔse me ɔntumi ndi me saa nti na wasɔ me sisi na ɔde akontu no fam na me mese mentumi nyɛ ɛno na ɔse mentumi nyɛ ɛno so a mensɔre mbɛtenatena no kɔt no so na mese mentumi ɛna ɔwɔ dɛ wakasakasa saa ama adeɛ akye sɛ Maame no anngye me nti ɔamma me sika fitsi Monday ne nyina ɔmmaa me sika mbɛpem ndɛ. Beebi ka afoe ɔgye nana goro amena anyi na goro anti. Prɛkɛɛ yo me nya witness ɛyɛ yo witness wo fa na yɛ na witness ogya dɛm hɔ deɛ wɔka no sɛ sɛ na woso wɔnyi wo na wontumi no. Ɛno ho asɛm na meka. Nti w'anyi wo star no nti wo mma no sika ntɔ aduane nni.
Ɔnyem wo de no akɔ hospital da. Wo ankasa wo de no akɔ hospital da. Ɔso sɔ ya no ɔyi hundred Ghana ɔkɔ ɛnso ɔbɛka wo sɛ no ɔna ɔbɛnya. Kɔɔ baabiara.

Ah!
Papa, sorry, pa, papa ni pagya mu, pagya mu. Yɛsoo mmra no, yɛfrɛ no tufo seesei. Pagya mu.
Wo saa draw wadi mu. Adeɛ wo yɛ nyɛ ade pa. Three fifteen years. Ɛneɛ mɛɛma no, monhwɛ oo. Twɛ w'afu nko egu w'anim. Mɛɛma no monhwɛ na monfa mo size foɔ, wate, papa. Ɔwɔ hɔ, abaayewa ketewa bi. Yɛma mo afehyia pa. Ebesu, ebesu, ebesu. Ebesu, ɛbɛbobɔ kasam gegraw gegraw gegraw. Polisifoɔ, motivation gegraw gegraw gegraw. Mmarima, yɛsrɛ mo monhwɛ mo. Gya, wei ne nnora a ɛkɔɔ so na tam a ɔyerepa tim no duu Asafo Market, ɛyɛ Tarkwa Station, na hwɛ dɔm a na atu abɛgu hɔ a na ɛyɛ sɛ wɔn nyinaa no agye wɔn nsam. Na station hɔ no, mpanyimfo a wɔwɔ nyinaa no, ɛkyɛ sɛ nkɔkora mpanyimɔnefo nko ara na egu hɔ. Because all this while no, munim sɛ papa no ne ne yam ba ne nana koraa no ɛda. But monka hwee nkyerɛ no. Obisa ha ɛyɛ vibe 360 GH, yɛdi story no akyi. Ɛsrɛ mo, mo subscribe to channel no, mommɛka abusua no ho for more update. Meda mo ase.